Helo pawb, fy enw i yw Amazing Alex a dwi wedi uh, dechrau just yn meinio uh, fel oedd fi yn gwneud yn y fideo olaf a na i just, dwi'n meddwl na i just meinio yn y fideo yma i gweld be Na'i ffeindio a dwi wedi. Mae pickaxe wedi torri ond dwi efo lot so na'i jyst torri hein a wedyn ie edrych be mae ni gallu ffeindio. Na dwi ddim hefo shovel na'i jyst torri fo hefo hein. Ie. Nes fi gael tipyn o fflint a dwi'n gallu gwneud fynd yn steel ond na, wna i ddim gwneud. Dwi ddim gwybod pam dwi eisiau fflint achos dwi ddim eisiau fflint. Mae'n edrych fel mae yna main fama. Yy, mae'n jyst yn fach, dwi'n meddwl. Na, mae mawr. Dwi, dwi ddi, rhy sgerd, mae na mynd i fod yn mobs yma, so na i ddim mynd i fama, na i just blocio fo i fyny, a na i dechrau meinio rhywle arall. So na i just dechrau i meinio fama. Uh, hwn. A wedyn dwi'n mynd 3 by 3 achos os ti jyst gwneud o 2 by 2 mae o llai o chance i fi ffeindio rhywbeth so na i jyst meinio fo fel hwn. A meinio, meinio, cario ymlaen. Yy gweld os dwi'n gallu ffeindio'r beth fel iron. Dwi, dwi ddim meddwl dwi hefo torches, so na i jyst mynd i fyny i fy ty i gael nhw o chest fi. So na i jyst cerdded i fyny fe ma i mynd i gael torches o fy chest. A os dwi ddim hefo, na i jyst gwneud rei. Uh, just mynd fyny a gael nhw allan. Fe, dwi just hefo pedwar ond mae hwnna'n dda. Dwi meddwl na i just gwneud uh, dipyn bach yn mwy so na i just gael um, na i just gael tri. Ia, mynd i lawr fama. Ia. So, yn y fideo yma, na i just menio a gweld be na i ffeindio. A dwi'n meddwl dwi wedi dweud hwnna unwaith. So, dwi ddim meddwl dwi rhaid dweud o eto. So, na i just gwneud sticks.

Dy a. Mae mobs yn gallu sbonio pam mae mae o ddim yn le. Mae yna ddim torch neu mae o ddim yn le. Mae yna ddim yn gola. So ia, yeah, dwi ddim licio mobs. Na i jyst cario ymlaen yn meinio. A ia. Yeah. So, meinio... Ia, wedi dechrau meinio hwn, hwn, hwn. A dwi ddim meddwl dwi'n mynd i ffeindio rhywbeth, so na i... A na i jyst cario ymlaen yn digio fel yma. Gweld os mae'n i gallu ffeindio rhywbeth. Ie. So, dwi ddim wedi ffeindio dim byd, ond na i jyst cario ymlaen i trio ffeindio pethau. Gweld os dwi gallu ffeindio rhywbeth. Uh, uh. So, na i jyst cario ymlaen, meinio. Ydy hwnna ceif arall?

Mae'n mynd yn a ddim gola. A ti'n gwybod beth sy'n ber yn digwydd pan mae yna ddim gola? Mae mobs yn sbonio. So ia. Yeah. Na, jyst roed y torch i lawr. Ia. Yeah. Dwi'n meddwl na i symud hwn i fama achos dwi ddim isio waistio torches a mae mae o dipyn bach yn gwneud o gola yn fyna a mae yna jyst digon o gola fyna mae mobs ddim gallu sponio fyna mae yna digon o gola fyna so yeah

Meinio, meinio, meinio. Uh, dwi ddim wedi ffeindio dim byd a mae hwnna ddipyn bach yn shame achos dwi eisiau ffeindio pethau. A dwi wedi ffeindio dipyn o coal, so na i jyst meinio hwn i fannu. Yy, dwi'n meddwl na i roi torch fanna achos dwi ddim gallu gweld dim byd. So, na i just meindio bob dim. Call. Ia. Ia, wedyn meindio hwn. Meindio hein. Do do. Na, mae yna ddim mwy, so na i just torri hwn. Wedyn blocio hwn i fyny. Wedyn just cario ymlaen i meinio. Yeah. A blocio hwn i fyny. Wedyn mae mobs ddim gallu sbonio i mewn i hwnna. A nid gael fy pickaxe. Uh, meinio. So ddim wedi ffeindio dim byd a mae'n mynd yn dark ond na i jyst rhoi torch arall i lawr yy mewn munud yy so na i jyst

Na, dwi ddim eisiau gwneud hwnna. Wedyn mae yna ddim gola. Na, i just meinio bod o hwn. A dwi'n meddwl na i mynd i smeltio'r iron o fama. Dwi ddim yn gallu rhedeg, chos mae yna, dwi ddim wedi bwyd a dim byd.

Um, mae hwnna... Nath Ian yna, mae hwnna fy first nath fi ffeindio yn y channel yma. O, oh, mae dipyn bach mwy o coal, a dwi hefo lot o coal. So, na i trmeinio hwn. Gael y coal.

Mae Cole ddim re o gwbl, chos mae... Bydd o'n awesome os ti gallu gwneud Cole tools, chos dwi hefo llwyth o Cole. Ond ti gallu gwneud stone tools, ond a dwi hefo llwyth o stone o cobblestone ond dwi ddim hefo sticks a ma hwnna ddim yn dda. Dwi eisiau sticks i gwneud weapons so ie. Ie, wedyn wneud hwn. Meinio hwn. Ie.

fama. O, nath o torri. So, dwi wedi ffeindio coal, a dwi hefo llwyth o coal. So, ia. Yeah. Iawn. A, dwi wedi ffeindio cei. O na! Be oedd hwnna? Na! Sut nath hwnna brifo fi? Mae hwnna ddim yn dda! O na! Na, mae o'n dydd a mae hwnna'n dda, ond mae o ddim yn dda bod dwi wedi marw. Chos dwi eisiau mynd i ffeindio fy stwff eto. A fy tŷ.